Дүҥүрү айдарыылаах эрэ дьон туттуон сөп дуо диэбиттэр дии. Оттон били дүҥүр үлэтин быһаарбытым дии. Дүҥүр туохха нааданый, туохха тутуллары, bunları эрийэр абааһылары кытта бу волшебная палочка курдук дүҥүр үлэлиир. Онуттан айдарыылаах, айдарыы таһуох киһи да диэн буолбакка, ким баар литераллаана тыһаттаҕына үлэлээн киирэн барар. Сеп онтон онно сорохчон илиитигэр киһиттэн тутулуктаах тыаһа араас-араас буолар дии. Киһини кытта алтыһар идэлээх, дүҥүр. Сеп. Ол иһин оттон дьон үксэ айдарыы айдарыылаах, аптаах куду буолаары дүҥүрү туттаһытыыр, ылаһытыыр. Онон оттон дүҥүрү мээнэх киһи оҥорбот. билэрги курдук дүңүрү оңорорго туһунан дьоннор бааллар уонна били сорохтор чүүл чүүл киирдэ дьеччилер ди дүңүрден дүңүрү кимиэхэр хакаста эбэтер дүңүрү оҥорооччулар ити киһиэхэ оҥор дьэните эмиэ абаһалар дьайыылара боллаа ди мин бу киһи нөҥүө киириэхпин наада мин бу киһини кытта алтыһыахпын наада диэн олен оттон айдарыылаах киһи туһунан огунарама үксэ инник абааһа тугунан айдарыылаах киһи олох аҕыйах Онно киндер наһаа дүҥүрү туттаатаабаттар. Сөп ити холобура ити царь Соломон баара дии тиҥ түҥ былыр кини хэттуон түөт араас абааһыны миэстэтин булларарга дүҥүр буолбатах эти биһи туттар меркаба шестиконечные звезданы

Били Алибабай сорок разбойников сим-сим откройся диэн били пещераны арыйан баран кыайан саппаттарын курдук или киирэн баран кыайан төттөрү тахсыбаттар диэбит курдук чи ол иһин оттон дүҥүрү дүҥүр киһи оонньуур тэрилэ буолбатах сөп онно итини эмиэ ол эттилэр да туттабын диэн буолбатах Аны ити эмиэ туох хантан илдьиккэлэрин эмиэ киһи сэрэнэн истиэн наада. Холобура дүҥүрү биэрдэхтэринэ да ылбаппын мин. Саҥа кэм, кэнэҕэски ыччатын өйүн-санаатын уратыта, уратыта туохха сытарый? Оттон билиҥ үксэ саҥа кэм ыччаттара эми эргиллэн кэлбиккуттар. Сөп, ол иһин кинилэр биһини ээркэ дьаҕас курдуктар. Бу холобура арай биһиги бу холобура бу тыынча аҕыс сүүс сыллар ортолор оҕолоро сдьук буоллахпытына

Үксэ дьон наар оҕолорун иннигэр кыһанаһытыр, оҕобун уларытын, оҕобор кэпсээн, оҕобун консультациялаан диэбит курдук дии. Ол гынан барытын бу ийэ киһи, аҕа киһи эн бэйэҕинэн үлэлиниэххинэ таһа да диэтэхпитинэ сүрэҕин дьиллэр дуу, хайыыллар дуу итэҕэйбэттэр дуу, һуу эмиэ көмөнаа туох киниэхэ көмөнаа да диэн. Оттон биһи оҕобутугар кыһанан куттанар туохтур буоллах ол аата биһиэхэ көмөнаа да буоллаа дии. Оҕобут наһаа күүскэ көмөнаа да диэн ыһытаабакка ыһытаабат буоллаҕына үксэ бии проблема буолар ол иһин өйүн-санаатын оҕобут уларытыа баар буолуохпут бэйэбит уларыйыахпытын наада оны оҕолорбутун кытта кэпсэтэ алтыһа ол иһин бу туох диэн курдук буолааччы дии бу оҕо бэйэтин проблемата мин проблемам буолбатах диэн буолбат оҕо биһиэхэ көмөлөһө кэлэр онно үксэ биһи проблемабытын наоборот кини отзеркале гынар

Сөп, ол иһин оҕолору истэ үрэниэххэ наада, оҕолору кытта кэпсэтэ, алтыһа уонна аа туох эрэ хатаммат диэтэхтэринэ ону бэйэбитигэр көрдөн аһатыахтаахпыт. Ол аата миэхэ эмиэ баар буоллаҕа, мин интикпин хайдах аа туһанабыный, мин хайдах ини арынабыный диэбит кудугу ол иһин оттон биллэн турар баар ким эрэ аа наар бэйэтин үөрэҕэр ыҥырар диэххит Лин үөрэххэ кэлэргит быдан үчүгэй буолуо этэ. Лин били мин консультация улаханныгы таһатаабаппын. Үөрэххэ кэлбит өрө дьон кытта алтыһаатыбын. Үөрэнээччилэри кытта тоҕо дьиэтэргэ кинилэри кытта киһи сиһилии ырааҕы киэҥ кэпсэтэр дьоно. Сэ тоҕо дьиэтэргэ консультацияҕа ол мээнэ ыйан кэрдэн биэриэхпин син ол гынан олох өйдөрүн сиппит дьоннор эрэ бу киһи эппитин истэн салҕыы туора оҥоро бу этиллибити туһаҕа таһаара бараллар. Тоҕо диэн миин кыта консультация кэмигэр этитии курдук үөһэттэн высшиялартан били хэттис уровентэн хэттис уровень сознанияттан мээнэх уровентэн буотах сознаниеларыттан бэйэлэрин высшияларыттан этитии кэлэрин эппиэткэлэрин ылымматахтарына

Ити, аа, бу ону-маны оннук-маннык эппиэттэри тугу идеяларгын даҕаны бэйэҕитигэр эппиэт элбэх кэлэр, ону туһаммаккытыттан иники дьаамаха хаһааһына эмиэ буолан тахсыан син. Ол иһин, аа, бу ыччаттарга көмөлөһөргүнэ бэйэҕитин кытта үлэлэнин, бэйэҕитин кытта билсиһиҥ, бэйэҕитин кытта алтыһыҥ, бэйэҕит солгутунарынын, оччоҕуна оҕолоргутугар эмиэ чэпчэтии болор. Тула барыта атыы-эргиэн үйэтэ кэллэ, харчыны эрэ сырсааһын, духуобунаска көҥүллэнэр дуо атыы уонна билии тоҕо харчыга эрэ аны бэриллэр буолла диэн дии. Сөп, ити былыр оттон философтар Иһин уулуссаалар он таах кэпсииллэр дии, ону таах кэпсииллэр курдук гынан баран кинилэргэ ол истээрилэрэ биһээт ити ону-маны мал салаҕалаллар, кинилэри иитэллэр, иһин биир ким эрэ кинилэри үбүлээн олордор. Сөп. билиҥҥи үйэҕэ ол урут оннук олорон эрэ кэпсииллэрэ үбүлэнэр буоллаҕына, билиҥҥи олоххо Бу холобура мээнэхки улус аһаҥар олордон мээнэ дьон кэлбэт дии ойлуйм бу интернет нөҥүө араас бу хайысханы ону маны бу платформалар да туһанан үлэ барар уонна билиҥ үйэҕэ оттон киһи билэн турар киһини тас көрүҥүттэн Бастаан ылыналлар, өлүн киһин билбээтин көрүнэ, бу олорор сирин, бу даже бу экранмыт, камерабыт, бу суруйа оҥоролор платформа барыта төлөбүрдээх. Ол иһин ини ким эрэ ойунуон наада буоллаа дии. Ну, дьиҥ былыргы курдук итиэ уонна церковь иһин курдук, религия курдук, аа, бу маннык биһи курдук кэпсээччилэргэ дьон харчы иппэт, э, тиэрдибэт, ол иһин оттон биллэн турар эмиэ профессия курдук буолар. Сөп. Ол иһин оттон э, духуобунас да буоллун, туох да буоллун барыта билии буоллаа дьи киһи бэйэтин бириэмэтин, энергиятын, сыратын барыыра эбиһэт, химбитэ өлөнүөхтээх. Оннотон эппитим курдук билиини манна саҥаран кэпсииргэ наһаа элбэх энергия баранар киһи үстэн хаалар элбэҕи саҥарарга ол иһин саҥарыы саҥарыы даҕаны бу бэйэҕэр иҥэриммит билиигин тугу эрэ сонуну саҥаны үллэстэргэ элбэх сыра уонна таһаа быһыаннай биллэн турар бириэмэ сеп холобура манна кэпсии олоруохтаан мин бириэмэбин оҕолорбор да барыахпын сөп этэ кэргэммэр дьиэбэр уоппаар эбэтэр ханна эрэ аралдьыйа сынньана сылдьарга ол гынан бириэмэбин бу ыйытыыларга хоруйдуурбар эппиэттиирбэр бу иһитин кытта алтыһарга барыыбын ол иһин отути бу мин бэйэм баарым элбэх буолан босхо түгэтэ олоробун дии ол гынан матта ити төлөбүрдээх үөрэхтэр диэн ити биллэн турар ол аата ыһыннас ити биһээт платформа туһаныллар барыта төлөбүрдээх хайысханан барар буолан суолунан иинэн барар буолан оттон аныгы олох үйэтэ оннук ол гынан бара ити эмиэ туһунан экзамен курдук эппитим курдук асками биэриигэ үөрэниэххэ наада ким биэрэр ол ылар кыахтаах. Сэп ыла эрэ буолбатах, тоҕо диэтэргэ төлө бөлөһө ыла эрэ үөрэннэхпитинэ улаат ол босхону, чэпчэкини түһэрсэ түһэрсэ ылар буоллахпытына бүһэн ыһыан ылаабыппыт улаата ыйыстан да кыайан ыйыстыбаппыт иҥэриммэппит алгыы кыайан дьоҥҥо тиксэрбэппит ол иһин оттон Төлөммүт билии төлөнөн туран ылыллыбыт мал-сал даҕаны ол эрэ сыаналанар. Сөп. Биһиги сахалар биир түмүк итэҕэлгэ кэлэ илик буоллахпытына, итэҕэл хайдах Саха сириттэн тахсыы дьиллэрий? Оттон этерим курдук, итэҕэл эбэтэр маннык биир түмсүү ким эрэ өйөөн, көмөлөһөн көрдөрөн биэрэрин кэтэһиэхтаахпыт. биир түмүк буоларга бары киэҥник көрө үөрэниэхпитин наада. Сөп? Ити итэҕэл иҥин диэн ити үһүс эрэ уровеньҥа дылы маннык барыта хабыылаах бүтэй диэбит курдук дьэ. Ол иһин Саха сириттэн сайдыыга тахсар бу сэттис уровеньҥа ону да үөһэ тардар билии тахсыахтаах. Билии. Сэп өлүөн оттон ити итэҕэл диэн уонна та религия, итилэр бар э, түмсүүлэр дьи ити э, сообщество курдук эгрегор оҥорон таһаараһын биһи эгрегор буолбакка эгрегортан тахса босхо свободнай дьон буола үөрэниэхтээхпит сэп итэҕэлгэ э, кэллэххэ туох соҕус болор Биир бобуу, туохтай итэҕэлгэ ол иһин бобуу, бобуу гына адыйар, кыайан бэйэтин сааһыламмат, сатаан бэйэтин туттубат, араас э, дьылхааҥҥа хапсан биэриэх хабыллан а, барыах дьоннор кэлиэхтэрин син сөбүлүн бастакы э, оҕо тууун курдук. Оҕону иһин биир үһүгэр, түөрдүгэр дылы бартын боруобалатан, ону бобон, тугура ыйан кэрдэн улаатынар бүччү. Ол иһин итэҕэлэ эмиэ бастакы Сайдыы суолугар баар туһалаах буолуо. Ол гынан баран оттон дьоннорун носа үксэ хаалан хаалаллар. Э, привычка курдук. Би өйбүтүн, санаабытын ким эрэ сааһылыа, ким эрэ о суолбутун ыйан биэриэ, ким эрэ биһигитин харыстыа, ким эрэ биһигитин көмүскүө диэби курдук дьэ, олинкии бэйэтин күүһүн кыаҕын кыайан арыммат. Отон учила эттэххэ, э, ме маннык диэн буолуон син. А, нужно верить не в Бога, верить Богу диэбит кудукчи, ол иһин верить в Бога диэн итэҕэйэ, кимиэхэ эрэ, туохха эрэ итэҕэйиэхпин наада диэн. Хэп? Онтон эрэл диэн, ол аата мин эрэнэбин. Эрэнэбин эрэнэр киһи сымныыр, эрэнэр киһи эрэллээхтик бэринэр даҕаны диэххэ сөпөт. Онтон итэҕэли көрдүүр киһи ол киһи туохха эрэ өйөнөн, ну, верить в Бога диэн. Хэп? Оленаты кылгастык эттэхпинэнник, эйигин өһөргөтөр буоллахтарына, эн ол аата тугу эрэ искэр-кистии сылдьаргын хостууллар диигиттии. Ону мин хайдах гыныахтаахпыный? Хайдах мин ол волевой точкамын эмтиибиний баһаалыста сиһилии кэпсээҥ эрэ методикаҕытын онно холобурдары олоххо буолбут дьиҥнээх түгэннэри. Өһөргөнүү араас буолар. Сөп, сороҕор дьоннор аа уту бүтүрээккэ курдук били киһи тугу эрэ эттэҕинэ өһүргэнэн тураллар. Сороҕор киһи этэ илигинэ көрүттэн өһүргэнэллэр. Сороҕор тугу эрэ кэтэспиттэрин, ылбатахтарын өһүргэнэллэр. Ожидание реальности эбит курдук дьэ, ол иһин өһүргэнии да араастаах. Ол иһин оту кистии сыдьаргыт эрэ диэн буолбатах. Аха. Кистии сыдьаргыт диэн ол биир туох били таарыйыы диэбит курдук дии. Өссө арааһынай ити көрүҥнэр баар буолуохтарын син хороҕор улахамсыйабыт. Кимтэн эрэ үрдүктүк сананабыт. Ол гынан баран ол киһи биһигин ары үрдүк курдук буолаары гыннаҕына отон өһүргэнэн мистэтиэр туруораарыбыт этиһэн да туруохпутун син дии. Ол иһин манна эмиэ араас пороктарбыт таарыллаллар. Биир-икки эрэ болевой точка баар буолан син тоҕолин ким эрэ хаһан эрэ тугура гыммытын аа тайнабытын билэр киһи таарыйбытыттан өһүргэниэхпитин син дикие барты секрет буохтаайт ону эттин диэн эбэтэр ол э, чахчы улах хамсыйыыбыт э, тугу эрэ ити тэтини эми үөрэххэ чөбөйтүк көстөр а дьиннээх тура буруйоңор буппутун дуу кэтэһии дуу бэбититтен куотунуу дуу итиннэ арааһынай бар Сээп онтон хороҕор били өһүргэспэҕэ үөрэнээччилэрдээх буолааччыбын. Э, кыран эттим да өһүргэнэн кытара-кытара э, буотун үллэн аҕай барааччылар ол гынан төннөн кэлэ тураллар тоҕо дьиэтэргэ э, толкуйдаан көрдөхтөрүнэ ол өһүргэниилэрэ мин эппит тылбыттан буолбатах бэйэлэрэ бэйэлэриттэн өһүргэнэллэр бэйэлэрин санааларыттан Сеп, холобура, мин отой атын эти турдахпына, кинилэр атын ыгылыналлар. Киһи үксэ оннук идэлээхтик. Сеп, э, бу биэриилэрбин даҕаны хорохчон э, мин атын этин я профому, а не проирему диэбит курдук дии. Мин атын эти турарбын атыннык өйдөөн таһаарбыт буолуохтарын син ол иһин үксэ киһи бэйти бэйэтин тэн өһүргэнэһин бэйэтин санаатыттан, бэйэтин тугу кэтэһиититтэн, бэйэтин баҕа санаатыттан өһөргөнөн турбут буолуон син сөп ол иннинэ үксэ бэйэҕиттэн ыйытыахха наада тоҕо мин өһөргөнүм туох туһунан ити ол били арай били ити лен эппитэ лен аттаһылтаан өһөргөнүм лен аҕа өһөргөнүм диэтэ хаһыы эппиэт ылыахха суоҕа ол иһин тоҕо мин өһөргөннүм тоҕо мин туох санааттан өһөргөнүм ол иһин ити маннык наар этэбин перемотка назад өйгүтүн бу мысли какие были ону эргитэн ааллаххытына эппиэткэ ылыаҕа Уа, мин интен кыддыктын итин таарый бу кудук. На самом деле Антон итин өйдөөн бараҥыт иккистээн истибиккит отой датын эте олорор болохпун син. Хэп? Ол иһин сорогор үөрэнээччилэр маннык диэн кэпсээччилэр. Ти Елена Кондакова хаҥарарын истэн бараммын нуттук кыырбытым олох абаха көрбүтүм. Хаатыр дьүһүнэ да куһаҕанын абаха курдук дьүһүннээх дьахтар игин дьэ кудук хайыллар онтон күүспүнэн иккистээн иһиттим, үһүстээн иһиттим. Онто төрдүспөр өйдөөбүтүм кэннин наһаа да кыраһыаба дьахтар эбит диэбит курдук. Дьэ ол иһин итиннэ эмиэ аа холобура мин дьүһүнүм да уларыйан арастан көстүөнүн тоҕо дьиэтэргэ иһи көрүүгүт буоллаҕа дии. Мин иһи хараххытынан өр көстөр буоллам хараххытыгар. Ол иһин мин кырдьаҕас да эмээхин да буолан көстүөхпүн син, э, кыраҕа да курдук буолан көстүөхпүн син, ол мин аптааһыным гипноҕум буолбатах, биирдэ мин минини балыйан турардаахтар. Итилиэн Акандакова гипнозтаах, гипноһунан дьон өйдөрүн баайар диэн. Дьон өйүн баайбаппын, ол гынан мин гипноз буолбатах рентген курдук көрөн таһаарыахпын син, сороҕор на клеточном уровне да көрүөхпүн син. Ону маннык улахан ыарыылары дириҥник, ала микроскоп курдук хороор көрөн ылыахпын син, ол гынан баран ону хайдах туһан эрэ өссө пока билбэххэ сдьоннул ити на уровне ДНК-ҥин еще дириҥник изучай дыһатыыбын Лин итии баҕардар тугара инникигэ өссө эппиэттэрэ кэлиэхтэрэ диэн эрэнэбин. Сөп, ол иһин оттон болевой точкаҕыт арааһынай буолуон син маны хат-хат истиҥ, онтон баҕар ситээппэтэх буоллахпына Лидия истэн баран этиэҕэ, миэхэ тугу эрэ иһитэ быһаарбатым дьону. Салҕыы аныскы биэриилэргэ эмиэ оттон бу ыйытыыларга эмиэ баҕар эппиэттиэхпит. үһүс төрдүс бэһис харах дииргит өссө быһааран биэриэххитэ диэн оттон ити харах диэн дьиҥнээх бу көрөр тобулчу көрөр харах буолбатах үһүс харах диэн ити алтыс чакрабыт диэби кудыгнамай диэн үһүс харах астральный былааны көрөөһүн диэн үһүс уровеҥҥа три д диэн Ол иһин үһүс характер аһаҕас дьон бу параллельный планҥа бу иччилэри, абааһылары эбэтэр хас да көстөөх сиргэ туох буола турарын көрүөхтэрин син, үһүс характер аһаҕас дьон үһүппүттээхтэр буолуохтарын син, ууга тимирбиттэри ханна сыталларын эҥин диэбит курдук дьэ. Төрдүс харах ити өбүгэлэр кытта алтыһыы Өбүгэлэр кытта алтыһыы, ол гынан баран, а, бу иччинэн, абааһынан көрүү буолбатах, спиритическай буолбатах. А, төрдүс харах диэн тугу көрөөн диэн. Бу информация считывай даан, ясное здание. Сэп, бэһис харах диэн ити бэһис хараҕынан биһи ити матрицанан киюрук олоҕор туугун аһаджыбытын ити чопчу көстөн кэлэр. То эмиэ маннык иччилэр туох курдук буолбатах, ки наһаа киинэ курдук буолбатах, эппиэт олох тақан келер сорох арити бэһис харах дивикаллы консультация лордохпуна ханнык дойдуга өлбүттэрэ ким диэн ааттаахтара иҥин тақан кэлиэнсин сорохор бу дьону илэ көрө долорбутохпуна матрицаланнан көрөн орон кэпсиэхпин син онна тын диктите диэн Ол дьон ровнунна бараары ыһдьар эбэтэр онно ким эрэ ыҥырар эбэтэр эбэтэр бу быһыыларын таһааларын онно туохха дьоҕурдаахтарын интириэстээхтэрин билэн таһаарыахпын син киһи уруккулаан кыттана иһэбэстээх бу дьоҕура туохха интириэстээҕэ эҥин барыта иһэбэстээх ол иһин бу оҕолор кыра дьон уруккулаахтарын үксэ өйдүүллэр Аны кэпсии сатыахтарын син бу бу маны оҥоробун, маны гына маны көрөбүн, маны билэбин, инникиһини билэбин ини диэбит кудук дьону сэмээристиэххэ иһин. Ону бу тугун эрэ оонньууллар, хайдах оонньуулларын көрөн эмиэ кэтээн көрүөххэ син. Сөп, ол иһин ити сороҕор эмиэ ыйыталлар дии бу мин бу блин дьахтар этигэр төрөөбүтүм ол гынан баран эр киһи курдук майгылаахпын диэн мин бу кутум эр киһинэн кэлиэн син ду диэн дии ол гынан баран ити урукку олоҕор эр киһи буолаһа дьубу дьахталлар эмиэ бу туруктара майгылара эр киһи курдук буолуон син ол гынан баран буолахха кинилэр дьахтар оруолун оҥоро кэлэллэр сөп кытаанах характердаах Ол эписиэр да курдук буоллар, хин дьахталлар улаата отон дьылгаларыгар бээлэрэ оҕолоноо мин диэн кэлбит олохторун оҕолонуктарныыннаада оттон оҕолонуу уона кэргэн тахсыа биһэт олох хадаача курдук буолбатах эти эппитим курдук сорохчоҥҥо ити бэлэххэ эрэ курдук буолан син эп хадаачаларын толордохторуна бэриллиэн син эп олин оттохороҕор ити Октуобалар бааллар дии, э, "Черная вдова" диэн ааттыыллар дии. Иккистээн кэргэн тахсар, үһүстээн тахсар, өлөн иһэллэр, өлөн иһэр кэргэттэрэ. Эбэтэр дьахтар түөттэ биэстэ кэргэн тахсар, арахсан иһэр. Сөп. Ол эр дьон быыһанан куоталлар диэбит курдук, дьахтарга эр киһи туруохтаах диэн, эр киһитэ суох дьахтар буолуохтаах диэн. Ону кини кэргэн тахса сатаан эр дьон быыһанаары олохторун быыһанан куоталлар. Сэһэ Олентон бэһис харах ити, ото алтыс сэттис алтыс харахпыт биһиэнэ суобас. Олох бу ис-испититтэн, бу сүрэхпититтэн тахсар харах курдук алтыс харах. Сэп олен үһүс харах манан, төрдүс харах уже ыраагынан, бэһис харах ол вообще үөһэнэн информационное пространствонан ди алтыс харах эргиллэн кэлэн үрэхпитинэн. тахсар оны үрэхпитинэн үрэхпитин истэн үрэҕим ыарыйда эҥин диэбичи холуобаспыт алтыс харахпыт ээ хэттис харахпыт биһиэхэ интуитивная информация биэриэн сиэн иннэ барыма иннэ эми дьиҥ куолас буолбатах ол гынан баран тоһороҕор наһаа истимээри гыннахпытына олох редко редко куолаһынан этиэн син тур бар диэн Уһугун диэн олен хороҕор били будильник туру туруору туруораары утуйаатан ээ үһүрэҕэ дьиибин будильник туруорум баһаалыста алтаҥаарга миин туруораар диэн ол бэйэбит бэйэбит тиэрэтэбит. Ол иһин ити высший яабытыҥин аа хобуспутун кытта эбээстээх буоллахпытына хобус алтыс харахпыт аһаҕас буоллаҕына аа биһигитин бэйэбит бэйэбит аа тухпут уһугуннарар Религиялаах дьон кулуттар ким эрэ этиитинэн сылдьаллар диигит, ол аата биһиги итинниккэ тиийбэтэхпит ордук дуо? Оннук. холобураантан мааҕына эмиэ биир ыйытыыга эппиэттээбитим дии, религия, итэҕэл бастакы стадияҕа бу алыс муна сылдьар буоллахпытына бу бэйэбитин иһиллэнэ, туора быраабыланы үөрэтэ, дисциплина оҥосторго наада буолуон син э ол гынан баран онно үйэ тухары куппутун бэбитин анаан тухтур тух булуохтаах ол иһин холобура бу эн православный буолун үйэ тухары православие хаджаан мусульманнин или туора буллахына наран хаджаанин буолбатах любой момент биһи өбүтүһүттэхпитинэ тугу эрэ били көмөҕүнаа диэһэ дьуппутун көмөбүтүн ылбыт буоллахпыта биһи холкутук спокойно тахсар буолуохтаахпыт. Отон аһа күүнэн тутар ити секта курдук буоллахтарына олох бу общинаттан барыһыктааххына инжир буоллахтарына ол уже куттал соҕус эгрегордара күүстээх болор онно мээнэ ыппаттар Эбон любой религия да итэҕэлдэ бу сообщество мустааһын уһуйаан барта эгрегор оҥорон таһаарар. Ол эгрегордарга э, бэйэтэ стерженинэн наһаа аһара мөлтөх буоллаҕына м, киһи онно о, үйэ тухары хаалыан син. Эб ол иһин бу эгрегордар бу сирдээх олоххо эрэ баар буолбатахтар, дьиҥ э, туохтара үөһэнэн баар. руководящий тохтара диэби кудук те ол иһин тон кулут буолбаккына боруобалыыҥ инкириэххэ онно тугу эрэ мунахс эппиэт көрдүү ыйытыылаах киһи эбиэт эппиэт көрдүү онно төһөнөн элбэх ыйытыылаах киһи оччон ол стерженнаах ыйытыыта суох били тугу да ыйыппакка барта эрээри нээ барта сөпсүөһэ сылдьар итэҕэйэ сөпсүөһэ сылдьар киһи ол кулут Аха. Ким эрэ иннэ дьиэтэ, ким эрэ маннык дьиэтэ, ким эрэ миин туох эрэ дьиһанныа, бары инник куттана сылдьар ки ол кулут буолар. Һэп онтон тоҕо иннигий, тоҕо инник дьиэтэ, ки кинини мин тоҕо итэҕэйиэхтээхпиний бун бунтаар курдук. Ол иһин баайса-баайса ыйытаргытыттан бы аскы ким эрэ хоруйбут этэ. Тоҕо мин ыйытыыбын удаляйдаатыгыт? Ким да удаляйдаабат то туох баҕар сороҕор YouTube харар, ол иһин хатка туруйбуккутук китээн кэлбит буолуон син дии. би наоборот баайсар дьону арчаһы билүүр оҕуспут се болин бартыгар сүүс бырыһаны дэҕэйимэн мин эмиэлиэна кондакова да лидия баишева дааны сүүс бырыһан тугу да эмиэ да билэбит буолбатах олин бу бибээбит көрүүбүт бээбит истиибит бээбит олоҕу маннык Тохтаан олорбуппутунан уопуппутунан көрөн кэпсиибиттиэххэ син дии. Ол иһин наһаа үһүс бырыһыаннаахтык олох бартыгар итэҕэйимэн истин онно бэйэҕитин эмиэ истиҥ, ол ким эрэ эмиэ истиҥ, онтон бэйэҕит туора диэн уже өйгүт санааҕыт туора оҥорон таһаарыы буоллаҕа дии. Ол иһин, э, биһи баппаппыт ол иһин көҥүл куйаардабыт биһи. Көҥүл куйаар ол гынан баран, э, эмиэ этэбин киэхэ личностка көһүөхтаахпыт бу эн Ленакан докуменниккин манныккын диэбэххэ, эн инник мнение онтон мин маннык саныыбын диэн. Дьэ эн инник диэтин, э, улаата эн сыыстын, дьэ түҥ-таҥ кэпсии олор оҕону ин диэн буолбатах.

Хатта хаччы кэлэрин улаханы билбэппин, хаччы наадыйдым да кэлэ турааччы уонна ханна айанныахпын баарбыппын ай айанна айанныы турааччыбын. Уоннаттан эргиллэн кэлэрбэр кроссовка мин барыта хайдыбыт этэ. Сөп, тилэҕэ главное. Уоннаттан ити ол түөрт күн айанныы сылдьан сороҕор икки-үс күн тохтообокко суруйааччыбын, суоттааһын, суруйааһын, уруһуйдааһын бэрт улахан үстук үлэ ааспыта уонна Били ити үөһэттэн киирэр информация кристальнайдык киирэн төбө оннук ырылахтык киирэртэ. Аны ол төбө мыдьдьыгыддьа били быһыта хотон киирэр курдук били хаан суруйуох бардылы чэпчээччитэ оһох. Ол икки-үс күннүү сороҕорсуптуу утуйбакка суруйааччыбын. Ол гынан баран ити вне матрицы диэн мин бэйэм бастаан бу матрицаттан тахсыахтаахпыт быһыылаах дии саныыр этим. Ол гынан баран вне матрицаны Вне матрицаттан тахсыы буолбатах түктэри вне матрица олорорбутуттан, бессознательно олорорбутуттан төттөрү матрицабытын үөрэтэн, матрицабытын ырытан, матрицабытын сайыннарарга аналлаах диэн үөрэҕэ билсэп. Ол иһин ити кэлин сахалыы көҥүл куйаар диэн көрөбүт, ону көҥүл куйаар диэн ааттыыбыт. Ону итии бэйэбит эмиэ күлэн тохтооччубут бу көҥүл куйаар уһуруйар куйаар инньэ дии-дии вот эти иһин биир араастаан бэйэбит эмиэ күлүүк оҕус дьоннорбут кыраттан даҕаны күлэ үөрэһэ дьабыт ол иһин оҕо курдук буолан ылабыт сөп ол гынан баран ити оҕо курдук буолааһын киһи өйүн наһаа үчүгэй сааһылыыр чэпчэтэр ону наһаа серьезнай буолуохтаахпыт Ой, мин бу матрица ньыманы методы хоруйдум диинник серьезно харыттахха киһи сабыллан хаалар высокомерияҕа олох хамсыыга олаат хамсыыга баран хаалар ол иһин оҕолуу чэпчэкитик бартыырсыһаннар булуохха наада ол иһин ити хороҕор мин дэлби хайҕаатахтарынан сөбүлээбэппин ол иһин бу вниматрица диэн бу көҥүл куйаар көҥүл куйаарга бэйэбит Многомерностьпытын бэйэбит бу көҥүл оло олоҕу олоро кэлбиппитин билэ кэлэбиссэп. Ол гынан баран аты көҥүл диэн эмиэ вседозволенность диэн буолуохтаах көҥүл диэн свобода воли и свобода выбора диэн көҥүл сеп аны сорохтор били искаженно ол аата мин вседозволенность барытын оҥоруохтаахпын барытын бороболуохтаахпын олох биирдэ бэриллэр диэн ити сыыһа өйдөбүл

Олох мин этиибинэн эрэ буолбатах, бэйэтэ эмиэ көрүүтүнэн наһаа үчүгдүк сымнатан, бу сахалыы өй өйдүүр гына оҥорон таһааран турар. Сөп? Ол гынан баран оттон били биһи нейроннай сеттарбыт биир эрэ ыллыгынан сылдьа үөрэммиттэрэ Эмиэ аа, биир өттүнэн үчү ол гынан баран нейронная сетьпытын бу деменциялаабаат иҥин э, эрдэтүү эһэйбэт иҥин гына э, саҥа тугу э, саҥа суолу арыйа, саҥатык хаҥа хаҥа клеткалары саҥа уот сырдата салҕыыр гына холобура биһи нуччалыы куһаан өйдүүбүт нуччалыы өйдөөбөппүт диэбэххэ нуччалыын эми истээ нуччалыын үөрэтэ сатыахха наада сээп ол иһин ити сахалыы үөрэҕи ылбыт дьоннорго нууччалыытыгар эмиэ интириэргээбит темалара доступтар эмиэ арыйыахпытын син. Сээп ол иһин вне матрицы диэн суолтата таһынан олорбокко бэйэбит испитин үөрэтэн кэҥэти өйбүтүн санаабытын кэҥэтинэ ол иһин вне матрицы диэн метод расширения сознания диэн ааттаах Урут бастатан э, били трансформация сознания диэн былааччы хаҥа трансформация туга олоҕурар кэмигэр билин уже расширение диэн болар сәп махтал ыйытыытыгар